Үтүө күнүнэн доҕоттор, мин аатым Туйаара. Мин доҕотторбун кытта Саха Глобал диэн түмсүү тэрийдибит уонна бу олунньу ый устата араас хайысхаларга лекциялары онлайн тэрийэн ыыттыбыт. Хатылын сэҥээрээччилэрэ билэллэр бу былырыын биир сылланараа өттүгэр интернет эйгэтигэр Инстаграмҥа Сай саха диэн кыысчаан баар буолбутун хас биирдии саха киһитигэр былаанын олох сүрэҕэр киирэр олох саха тылын таптыырын уонна айхаллыырын кэпсиир онуката барыта билимҥэ олоҕуран бу киэҥ эйгэҕэ таһаарар уйгулаана николаева Биһиги спикербыт истиэхэйин саха тылыгар саҥа тыллар уонна терминнэр. Үтүөкүүнэн мин аатым Уйгулаанна, этэн харбыттарын курдук саха бырайыак ааптара буолабын, төрүттээччитэ. Э, Мин эмиэ бэйэм Дьокуускайга төрөөбүтүм, Дьокуускайга улааппытым, куорат эйгэтин оҕото буолар этим. Уонна саха тылыгар кыра эрдэхпиттэн олус ыстыгас этим. Э, заводские настройки диэн ааттыыбын мин аны. Олох бу саха буолан төрүөхтээх, саха тылын тарҕатыахтаах, ол туһугар охсуһуохтаах киһи буоларым хадэ эрэ эрдэттэн эппинэн-хааммын эрэйэн билэр этим. Ол иһин даҕаныттан саха тылын халаатыгар, үдүк үөрэх кыһатыгар үөрэнэ киирэммин, саха тылын мин алтыс сылбын үөрдэбин. Күн аайы мин саха тылыттан ордук тугу да үөрэппэппин, тылы үөрэ Дьон маннык ханыыр холобур. Ол саха тылыгар тугу үөрэтиэх хоһуй? Сахалар киһи тугу үөрэтэрэ баарай диэн хайылар этэллэр. Саха тыла наһаа ыарахан киһи үөртэригэр э, саҥа үөрэтэ сылдьар дьон бэйэҕитин бэлиэтии көрбүккүт буолуо хайдах курдук саха тылын үөрэтэр ыараханын саха тыла наһаа баай наһаа ыарахан бу кэриэтин мин ханнык ыратын омук тылын үөрэтин саҕалаабытым өтө оло ол таһымы саха тылын таһымыттааҕар ордук билэр буолуом этэ диэн билиим бэйэм саныыбын. Хаҥаттан хаҥана баран иһэбит уонна бүгүн эһиэхэ ити мин бэйэм бу бүлүөҥҥэ эрдэргэ бырайыагым туһунан кэпсии гастроллу сылдьабын, ол иһин кыайын сибээсин хаптарбатын кэбистигинин. Аха саха тылын терминнэрэ көрбүк да бу биһиэхэ э, термин саха тылын терминин туруутугар э, сүҥкэн кылааты уурбут дьоммут э, көстөллөр. Ойуунускай, Лампа Алтан, Сарын Күндэ уонна

Чугаһаттыҥ, аһа, салгыы Куралтай. Ити туора түмсүү быһыылаах. Эмиэ олох бэрт чугаһынан сыдьаҕын, тылыллык. Билбэтим. Дьулуста? Куралтай диэн Куралтай ким Лиски. курдук суолталаахта? Ким курдук Чугас солто э, э, били государственное собрание курдук атын төр тыллары бар бары. Курултай диэн. Хөпкө эттиҥ аһа. Курултай диэн атын түөр тылларыгар барыларыгар баар. Оттон тылыллык диэн тыл кыра өлүүскэтин этимонун тыл диэни таһаарабыт. Тылыллык болой. Фраза. Тыл суолтата диэбитим да, тыл ыллыга диэн. Мгм. Уонна халгыы бу биһиги аллара бар тылларбытын бары билэбит. Айылҕа, көрүҥ, дьылҕа, албан, мэҥэ. Бу тыллары барытын алтан Сарын биир үйэ нараа өттүгэр аа сахабыт тылыгар киллэрэн турар. Көрөбүн курдук бу бүтэһик биэс тыл аа үчүгэй баайдык олоххо киирэн ту туһаныллаллар, тутуллаллар. Э, олох уруккуттан саха тылыгар баар тыллар курдук дии. Ол эрээри бу тыллары алтан-сарын баара-суоҕа бу аҕыйах сыллааҕыта эрэ сөргүппүт, умн умнуллан хаалбыт тыллары сөргүппүт эбэтэр бэйэтэ урулуу тыллартан киллэрэн сахатыппыт тыллара буолаллар. Ото хомойуох иһин бу үөһээҥҥи үс тылы норуот ылыммакка эбэтэр тыла аһары ыараханнык э, саҥарылларыттан эҥин буолуо, уһунуттан эҥин буолуо, көрөбү кудубут хайбах дорҕоон туттан оҥоһуллубут тыллар. Ол иһин дьон ортотугар хомойуох иһин киирбэтэхтэр. Билин сөптөөх аппети көрөбүт. Умсуурук оскуола ыйаары чугаһаппыта Куралтай съезд тылыллык диэн тыл диэн тан тахсыбыт биһиэхэ грамматика эбит мхм салгыы саха тылын тиэрминнэрэ э, Гаврил Васильевич Баишев мин биир дойдулааҕым Чурапчы улууһуттан сылдьар алтан сарын диэн э, саха бастакы терминолога буолар дьэ кини э, анаан минээн бу саха тылын тиэрминнэрин тылжытын оҥорботоҕо эрээри кини на- элбэх ыстатыйатыгар бэйэ- бэйэтин айымньытыгар хайаан да маннык саҥа тиэрмини киллэрэр уонна аллараатыгар быһаарыытын суруйар этэ Бары оскуола программатыгар үөрэммит буолуохтаахпыт, онно биһиэхэ алтын-сарын Кыһыл Өрт диэн айымньыта баар. Кыһыл Өрт диэн пожар. Биһи билин пожары туох диибитий? Баһаар диибит. Оттон алтын-сарын дьиҥинэн пожар диэн тылы сахатытан Кыһыл Өрт диэн тылбастаабыта баар эбит. Кини буоллаҕына, илиҥҥи институттарга, тыл институттарыгар үөрэммит буолан олус киэн билиилээх уонна тылы айыыга даҕаны эбэтэр сахалар умнан кэбиспит архаизмнарбытын билигин Билиҥҥи туттууга эмиэ киэҥник э, тарҕаппыта. Холобур буоллаҕына, биһи гороскобу көрөбүт. Баран диэн хой диэнинэн биһиэхэйбит. Овен диэн хой бэлиэлээх диэбити. Ити термини ханаан кэбиһин овен бэлиэлээхтэр. Хой диэн термини биһиэхэ алтан сарын киллэрбит эбит. Кудук колодец, табен верблюд уонна номох Повесть бу миэхэ билигин бары бары туттабыт ити номох повесть буоларын дэгэт рифма эмиэ киэҥник туттуллар кут душа диэни хас биирдии саха билэр мгм. бу тыллары холобур алтан сарын киллэрбит эбит итини билэн кэбиһиэххитин наада онтон человечество диэни кини киһинээт диэбит электричество чаҕылыма требование могур картина көрүк уонна потолок диэн саппах диэбит. Э, бу тыллар хомойуох иһин тутулууга киирэн киэҥник тарҕамматахтара. Онтон кини уруулуу түүр омуктарыттан эмиэ э, тыллары туһанан сахатыттахха, ол тыл үчүгэйдик киирэ диэн хайаабыта. Холобур, кини туорак тылыттан таяра диэн аэроплан диэн тылбаастаабыта, чэчик диэн цветы быдьыынан алта айары тылы буолбакка бүтүн түрдүү тыл. Онно саха тылыгар архаизмҥа баар чичик диэн туттуллара урукку олоҥхолорго ый маннык суруллуута баар. Уонна монгол тылыттан кини Одон планета диэн кэскиллээх санааны эппит. Былатын Ойуунускай кини буоллаҕына Москваҕа отут биэс сыллаахы таһаарбыт тылдьытыгар он үс тыһыынча уон аҕыс тыл киирэ сылдьар. Ойуунускай термини үөскэтииригэр икки сүрүн хайысханы тутуһар. Саха тылын ис кыаҕын туһанар холобур объем диэн сабардам. Мин мин бу презентацияны оҥоролорумун саҥа биллим. Ойуунускай киллэрбит термин эбит. Бу хаана терминнэр испииһэктэригэр баарый объем сабардан диэн. Мен бу хатыртааҕыта оҥорбуттар диэн анаабытым Ойуунускай олохто киллэрбит эбит. Водопад көрүлгэн, холобур биһиги водолей бэлиэлээхтэри көрүлгэн диэн аҕабытия саха гороскопугар ити тылы биһиэхэ ойуунускай киллэрбит эбит. Дело Дик, итини бары туһанабыт. Чувствительность диэни кини билимньитэ диэбит. Горючее уматык. Мгм. Иккиһинэн, нуучча тылын дорҕоонун сахатытар. Сахатытыы оччолортон быһа баар эбит. Ойуунускай саҕаттан быһа. Э, холобур, конгресс диэни кенгириес, промышленность, бырамыысаланнас, дотация, дотация. Театр, тиээтир, музыка, муусука диэн Ойуунускай саҕаттан баар эбит. Холобур, биһиэхэ билигин саҥа тылы, нууччатын киирии тылы, саха тылларын олус олуонатык иһиллэр диэн утарар утараллар һэ. Оо дьэ тоҕо бу маннык э, судаарыстыба иҥ диэн хатыттаххытый? Государство диэн буолдуҥ ээ, тугун эмиэ судаарыстыбата иҥин диир дьон наһаа элбэх һэ. Мин хас ити видеом анныгар итинник үөҕэр, хайыыр утарар дьон наһаа элбэх. Оттон холобур Ойуунускайы Ойуунускай итини киллэрбит ийэтэххэ дьон хайа этэй ким да итинник хаҥарыы оһоҕото тоетаха былатыан ойуунускай былаа диир аны билиин кэлэн киллэрэ сылдьаллар диэн ыллар ити эрдэттэн баар эбит һэ онно ардыгар саха тылын нуорматын кэһэн туран кини манныктара олохсутаатаабы автомашина диэн аапта массыына идеоплазма идея плазма мета метаморфоза диэни метаморфоз эҥин диэн киллэртибит һэ уонна аһаҕас дорҕоон дьүөрэлэһиитин ол аата сингармонизм мы Кэ кэспит эбит. Геолог диэни геолог диэбит. Холобур, илиҥ уонна кэлиҥ аһаҕастар биир сылга биир сылга хайдах да кыайан турбаттар эһэ. Ону дьэкиин туттубут эбит. Геолог, гегемон, металл, метеор диэни метеор эҥин диэбит. М, билигин иһиттэҕэ, а да билигин тыл үөрэҕэ сайдан турар былаа дии. Туга ханныга барыта, аа, дорҕоон тиһигэ системата, ковой строй барыта баар.

Тиэрмин туһугар үлэлэспит дьонтон мин бу Өксүкүлээх Өлөксөйгө сынаам ордук чугас сытар дии саныыбын. Э, бу үлэтин иһинэн кини правила диэн олукка нуучча тылын дорҕооно саха тылыгар киирэригэр хайдах уларыйарын, атыны кытта сахатытыы быраабылаларын олус үчүгэйдик дьэҥкэтик быһааран турар. Кини буоллаҕына большинство якутских интеллигентов думает, что якуты якобы коверкают русские слова, что они переделывают их как попало

Кырдьык оннук. Э, быһаҕын өссө маннык тыл үөрэхтээхтэриҥин э, уутуйан үөскүү илик кэмнэрэ, оччолортон өссө Өксөкүлээх Өлөксөй сөпкө бэлиэтии этэр. Холобур, э, нууччаттан киирии сахатытыы ити барыта таах мээн хахатыппытар киһиэн буолбакка, тыл сокуонугар бу күүстээх өрдөбүлүгэр оҥорон оҥоһуллубут тыллар. Анипозит Иванович Сафронов, Алампа кини бэйэтин айымньыларыгар бу э, саҥа терминнэри олус э, баайдык туттар. Холобур буолаҕына, дырама диэн тугуй? Саха Э, бисээтиллэрэ, ускуустуба, саха тиээтирэ, саха алпаабыта. Аһа, кини буоллаҕына эмиэ ити термин тарҕаттааччы э, буолар. Салгыы Алексей Алексеевич Иванов, Күндэ, бэҕэһээ кини дойдутугар сылдьыбытым. Кини буоллаҕына бу термини оҥорууга май сүҥкэн улахан ыйааһыннаах үлэни оҥорбута диэн биһиэхэ Петр Алексеевич Слепцов Бу саха тылын быһаарыылаах улахан тылдьытын уон биэс томнаах тылдьыты барытын оҥорбут киһибит, кинини үлэтин олук э, улаханнык сыаналыыр уонна кини холобурун батыһар диэн этиэхим баарабын. Кини буоллаҕына управление салалта билин барытыгар туттуллар приправа тума эмиэ барытыгар туттуллар растовор суурадаһын, семес буккудаһын, регресс кэхтии. Холобур, эрэгэрэс эҥин диэбиккэ кини кэхтиир. Наһаа үчүгэйдик кини олох таба э, терминнэри тылбаастаан киллэрэн, м, бу кини киллэрбит тыллара күн бүгүҥҥэ диэри биһиэхэ туттуллаллар. Мгм. Салгыы. Уонна мин институтум директора Гаврил Григорьевич Доротоев этэн турар, э, биһиэхэ наука-билим буллаа дии. Билим сүүрбэ үс хайысхатыттан уон түөрт хайысхатыгар салыы тыллаах тиэрмин тылдьыта оҥоһуллубут. Оттон тоҕус хайысхатыгар өссө даҕаны оҥоһулла илик. Ол аата холобур история, психология, политика, педагогика, география, математика. Итиннэ барыта саха тылын тылдьыта баар. Холобур, ол эрэ тиэмэҕэ сыһыаннаах тыллар киирэ сылдьаллар буолуо дии. Итин haa үчүгэй. Холобур, юрист киһи право эрэ тылдьытыллан баран оннук тыл тугу барытын үөрэтиэн сөп. Гин бу биһиэхэ тылы бигэргэтэр саҥа термини уопсайынан кимнээх киллэрэллэрий саҥа термини тылы бигэргэтэр анал хамыыһыйа диэн баар, онно биэһин бырыһыана ол аата аҥаара тыл үөрэхтээхтэрэ учуонайдар, оттон биэһин бырыһыан общественность. Дьэ кинилэр маннык мустан олорон бары маннык ити уопсай быһаарыыны ылаллар. Холобур бу ааспыт сылга бигэргэтиллибит тыллары көрдөрөбүн. Билигин бары эмиэ оонньуоҕуҥ. Сабардам диэн тугуй? Сабардам. Ити Ойуунускай киллэрбит диэбитим дии.

тиһик система оҥкул диэн модель дьүһүлгэн диэн дьүһүйүү диэнтэн маннык образ диэн наһаа үчүгэй тыллаахпыт ойуулук мультфильм сигэ ссылка сылык прогнозирование холобур диэн туох экономикаҕа уонна экономикаҕа ордук туттуллар ото холобур биһи погоданы этэр буоллахпытына ону биһиги атыннык этэбит билгэ диэдэ диэн этиэхпитин сөп. Ону мин этиэм этэ, э, ити саҥа киирэр термини, термин, терминнэри биһиги утары суохтаахпыт. Тоҕо диэтэхэ, ити бу биэс улуу дьоммут хаһан эрэ үлэлээн э, тылдьыт бөҕөтүн таһааран, кинигэ бөөтүн суруйан, саҥа тыл бөөнү киллэрбиттэриттэн биһиги төрдүн да бырыһыаным буоллар, билигин Саха бэйэтин тылын курдук ылынан тутта сылдьабыт. Ол наһаа үчүгэй. Ол иһин киириэ суохтааҕар киирэн истиннэр, ол иһин биир сиидэлэнэн-сиидэлэнэн, э, сүүс сылынан эмиэ биһиги оҕолорбутугар, сиэттэрбитигэр олох билигин туһана сылдьар бэйэлэрин төрүт тылларын курдук буолуоҕа диэн эрэнэбин. Ол иһин биһиги итинник э, утары ойохтоохпут хомойуох иһин э, учуонайдарын норуот өйдөөбөт буолуута наһаа үгүс. Учуонайдар уонна норуот э, ситимин быспыта ыраатта. Онно сай саха портал проводник курдук буолар. Холобур, учуонайдар төһөлөөх элбэх сырын һылбан ууран туран, төһөлөөх элбэх тылга сыһыаннаах үлэ оҥоруллубута буолуой? Ону кинилэр хайыылларый? диссертация кэллэр, онон алты киһилээх хамыыһыйаҕа көмүскэнэн баран, ол үлэ ханна тахсарый? Ол, ол үлэни ким ааҕарый? диэн бол- вопрос турар сөп. Ол үлэни сай саха ааҕар уонна сай саха киэҥ эйгэҕэ киһиэхэ өйдөнөр борустуой тылынан тарҕатар портал буолар. Сай саха тугу да бэйэтэ атына айбат, Сайсаха бэйэтэ тугу да биллээҕимсийбэт, көнөрү хаһан эмэ биһиннибитинэ үлэлээн ааспыт дьылҕа дьоннорбут үлэтин түмэн биһиги норуокка аһаҕастык тарҕатар портал ыры быһыытынан үлэлиибит. Ити мин каналым туһунан билбэт дьон баар буоллаҕына диэн этэбин. Барыгытыгар махтал. Тал уйгуйаал уйгулаана наһаа үчүгэйдик кэпсээтим. Оны мин билэрбинэнэн билин дии гастроллуу сылдьабын диэтин дии. Олох наһаа үчүгэй истэргэ улахан артыыстары кытта тэбис-тэҥҥэ бу саха тылын пропагандалыы сылдьар киһи буолбуккунан уонна өссө то өссө күүстээхтик инник олох улуустарына кэрийэ сылдьан кэпсиириҥ дьоннорго бу саха тыл күндүтүн тиэрдэриҥ олус хайҕабыллаах доҕоттор ким эмит ыйытыылаах туйгулаанаҕа искусственный интеллект диэн билигин биһиги мин кэккэм Туттараргар оҥоһуу диэн холобур. Оҥоһуу искусственный диэн оҥоһуу буллаҕа дии. Ону наһаа үчүгэйдик э, тылбаастаан турардаахтар. Оҥоһуу диэн. Атын тиэр тылларын ылан саха тылыгар арай киллэрдэххэ. А, оннук биллэн турар оннук киллэриэххэ сөптөөх буолаа диэн. Э, Алтан сарын эмиэ оннук гыммыта. Уонна билигин даҕаны термини бигэргэтэр анал хамыыһыйа саха тылыгар саха тыла ити чуваш тылын кытта атын түүр тылларын ылан көрдөххө олох атын дии олох атын холобур атын түүрдэр бэйэлэрин икки ардыларын маннык өйдөһүөхтэрин сөп оту сахалар олох өйдөөбөт буолуохтарын сөп тойохо сахалар классификациянан да ылан көрдөххө олох туспа уонна соҕотох турар тыл буолабыт оту далгааммыт тылын кытта дии ол иһин атын түүр тылларыттан ылаллар Мгм. Оннук о ити алтын-сарын эрдээҕиттэн оннук ылан туһаналлар. Ол ол Холобур, наһаа чуг курултай ити курултай диэн эттими манна казахтар курултай дииллэр дьиҥинэн киһим ханна эрэ истэн билэр тылым эбит диэн буолла. Э, биһи былаанын тылы үөрэтии туһунан кэпсэһэрдьэбит чи эһиги кыдьыкыты хөккө хаҕылаабыккыт оҕолортон дии санаатым. Оҕолору биһи тылга үөрэтэр курстары онтон а, улахан дьоннорго анаан а, тугу эмит тэрийиэххит дуу, былаан баар дуу? М, Мин бырайыгым сүрүн э, хайысхаларын туһунан кэпсээтэхпитинэ, биһиги ый аайы бэйэбит кыахпыт төһө тиийэринэн олох э, бу улуустары кэрийэ сатыыбыт, дьону уһугуннара сатыыбыт, өйдөтө сатыыбыт, сырдатыы үлэтин ыытабыт. Уонна квиз оонньуулары ыытабыт, интеллектуальнай оонньуулары. Онно хэттэ түһүмэҕинэн ыытыллар, онно улахан дьон кэлэн кыттар буолаа дии, билиитин тургутан көрөр. Уонна м, билигин бу барыллаан оҕолорго э, саҥа саҕаламмыт курс оҥорбуппут, курс тиһигин оҥорон э, туттарбыппыт. Хомойуох иһин ол бастык курспутугар уон икки э, эрэ оҕо суруйтарда. Биһиги буоллаана бастык ыһыырыбытыгар отут оҕо суруйтары диэн былааммытын толорботохпут. Отаахыбааппыт кыра буолан биэрбитэ быһылаах. Онтон бу быыс бириэмэ булларбын саҥа туох хуруйан саҕалыаҕым программа. Программа оҥоһуллара э, туох э, кэһиллибэтэх хонугуллаҕа дии. Саха тылыгар саха тылын үөрэтии нуучча уонна атын да омук тылын үөрэтии тугуттан олох атын саха киһитин өйүҥ олоруута олох атын толкуйа олох атын ылыныыта атын ол иһин дьэ бу киниэхэ сөп түбэһиннэрэн курс оҥорон наһаа ыарахан биирдэ идэлээхтэрин билэллэрэ буолуо аны биирдэ тэҥкэбиһиэм сай саха тоҕо ыараханый тоҕо литературнай норма билиин кимиэхэ нааданый лишь бы хаҥардыннар эрэ буолбатах дуо диир киһи үгүс ону этэбин итинник саҥа хаҕалаан эрэр дьону үөрэтэр өйүүр Э, саҕалаһаннар олус элбэхтэрһэп. Оттон бу саха тылын үрдүк таһымын тарҕатар һаҕа сахалыы хаҥарар, ол эрээри таһымнарын үрдэтиэхтэрин баҕарар дьону кымньыылаан биэрэр бырайыак эмиэ наада. Оннук буолбаттыа дии. Холобур, бу Мгм. для начинающих для начинающих бары онно түһүннэхпитинэһэ биһиги бу билигин тута сылдьар нуормабытын, тута сылдьар э, үрдүк тылбытын умнан кэбиһиэхпитин сөп. Холобур, ол иһин сай саха Ол иһин баар. Мин утарбаппын, хаахылыы кыайан хаҥарбат дьон туох да диэбэппин, көннөрүм мин ким эрэ онтон баҕар сахалыы үчүгэйдик билбэт, билиэҕэ, ол кэнниттэн мусса саха кэлиэҕэ дии, хаһан эмэ. Маны мостик курдук буоллаа диэт, трамплин Мм. саха тылын билии үрдүкү таһыма сай саха буолуоҕа. Дорооболоруҥ, оонньуу ханна буолааччыный диэбиттэр ити киристэрэ этэллэр А, буоллаах. саха буолуохпун. Сай сахаҕа барыта тахсар, Туох баар афишабыт, биллэриибит барыта биһиги иһэрийбитигэр Инстаграмҥа бобуулаах ситимҥэ тахсар. Мгм. Мгм. Техническэй Ага. термин айа сылдьалларый, айаллар дуу, тылбаастыыллар дуу, ат атын омук тылларыттан онно көннөрү тыл үөрэхтээхтэрэ дуу, спец э, а, биллэн турар, тылдьыт барыта биһиги м, гуманитарнай чинчийэр институт э, оҥорон таһаарар. Э, кинилэр тыл үөрэхтээхтэрэ, учуонайдар ити институт Булатын э, Ойуунускай аатын сүгэр. Соҕотох биһиги институппут буолар сөп. Кинилэр оҥорон таһаараллар туох баар тылдьыты барытын. Э, техническэй термин баар баар быһыылаах этэ аһаа. Саха тылын учебнигын уонна программатын педагогтар оҥороллор дуу, а саха тылын учебнигын биллэн турар туохтар оҥороллор. Биһи хаапыдырабыт э, эрдэ оҥорон таһаарар этэ. Онтон билигин методистар уонна тыл үөрэхтээхтэрэ буолан, һин биир маннык холбоһон э, таһаараллар. Уонна билигин билиҥҥи учебниктары олох хайыыбын, утарабын. Һэп мин бэйэм э, туох э, субъективнай санаам буоллаа дии. Ити буоллаҕына наһаа ыарахан, наһаа ыарахан тыллаах. Аҥардас бу мин тыл үөрэхтээҕэ буолан туран учебнига ааҕарбар мин тылым олох эриллэ-эриллэ ааҕабын холобур. Итинник оҕону тэйитэн кэбиһиэххэ сөп дии саныыбын. Оҕо И так билбэт бутааха тылын. Он өссө биитин кэлэн кинигэлэн, кинигэлэн кэлэн добивайдаан биэрдэххэ Оройго биэрэтэллэр. Оройго а ол иһити учебниктары хайдах эмэттон баҕар э, туох м, министерствотыгар хаһан эмэ кыыскыт тахсыаҕа, онон таҕыстахпына, кыахтаах буоллахпына учебниктары барытын уларытыам. А, т- бу үтүө күнүнэн тылбаастары ханна булан көрүөххэ сөбүй диэн. Э, мин итиннэ эппиэттиибин да уйгулаана. Угу. Аха, бу маннык диэн этэр гынан бу хас биирдии биһиги көрсүһүүбүт, э, кэпсэтиибит түмүгүнэн биһиги гайд оҥоробут. Бу э, биһиги спикердарбыт информацияларын барыта хомуйан баран биир тиһиккэ суулаан бараммыт ити телеграм-каналлаахпыт, ол онно угуохпут барытын. Лахсев, Уйгулаана улахан махтал бу биһиэхэ киирэн кыттыһаҥҥын наһаа үчүгэйдик кэпсээбит. кэр уонна бу истээччилэрбит эмиэ элбэҕи көрдүлэр иһиттилэр биллилэр дии саныыбын бу хайаан даҕаны кэпсиллиэх тема этэ тоҕо диэтэххинэ биһи тылбытын хайдах солбуйарбытын билбэппит хайдах сорох тыллары буларбытын ол иһин бу биһи көрөөччүлэрбит аатыттан махтанабын өссө биирдэ онно алгыстаах айаны өссө айаҥҥа сылдьаҕын дии таал көрсүөххэ диэри